Mae'n ymddangos bod dylanwadau na gellwch chi mwy osgoi yn dod trwad mewn gwaith merched, dylanwadau'r cartra, magwraeth, magu plant ac yn y blaen. Mae yna ddylanwadau'r cartra yn amlygu hyn mewn gwaith um, nifer o'r artistiaid sydd ganddo ni yma. Yr elfen o fod illa efallai'n gweithio adra, yn magu plant, neu dylanwadau o'i magwraeth nhw'i hunan. Mi welwch chi beintiadau, darluniau o ornament nain efallai. Pethau bach pwysig heini sydd yn rhan o fagwraeth, yn rhan o wneud cartra, a tegana'r plant hefyd yng ngwaith Leri Jones yn arbennig. Dyn gallwch chi ddim efallai gwahaniaethu o'r wrth y dylanwad cartra a'r gwaith rhai ohonyn nhw.
Mae'r gwaith yn yr arddangosfan Oriel Pen Deitch yn um, astudio o um, ornaments a trugareddodd nain a mam yn cadw um, yn ei cartrefi. Ac um, maen nhw'n dylanwad mawr yn y fi'n yn y mywyd i ag, ag yn yng ngwaith celf fi yn dyn. Ond artist wyt ti, nid artist benywaidd. Ie, ie, artist sydd yn ymwneud, yn gwneud pethau amdani bywyd bob dydd sydd yn cynnwys lot o pethau benywaidd, mae rhaid. Os ni'n deud bod yna ôl teithio dipyn, mae'r lluniau yma dwyrain pell di, di hein de. Mm -hmm. Ie, mae, um, es i, i Nepal flwyddyn diwetha i trecio a ni fynd i lot o um, farchnadoedd wahanol yn Kathmandu o falle hefyd, so ni'n mynd â Llyfr braslunio fi, efo fi ac yn wrth fy modd efo'r arogl a'r prysurdeb a'r lliwia sydd wedi gael yn farchnadoedd yn yn Nepal a, ac yn India a Sri Lanka. Um, wrth y modd yn brysur yn sgetsio'r llefydd yma. Pa gyfrwng ti'n mwynhau gweithio yno fo fwyach? So edrych yng nghwmpas i fan hyn, mae yna ma sawl cyfrwng dwi'n gallu weld olew a ginc a argraffu. Yeah. Ie, bach o bob peth dwi. Yym, dwi wrth fy modd efo gwaith argraffu, dyna be' nes i neud yn coleg, ond dwi'n wrth fy modd yn peintio gyda olew, acrylic, inks, yy darlunia, dwi wrth fy modd yn gneud darlunia jyst efo pensel a papur, so bach o bob peth rili. Dwi'n anobeithiol efo cyfrifiaduron a ballu, so dwi'n wrth fy modd pan ma' gennai siarcol ne' pensel ne' yym twll carfio yn 'yn llaw, dyna pryd dwi mwya hapus, so ie, yr Pethau, y, yr offer traddodiadol dwi yn licio gweithio gyda mwya.
Just trio. Nerys, sut wyt ti? Ti'n iawn? Dwi'n abod y ffyrc ma. O, do. Oedd ar dy ffedo i ti. Ie. Asgwm na waith yn mynd i mewn i hyn. Be oedd y syniad ta, os na rhyw neges ffeministaidd fawr yn feddwl bod yr arddangosfa mae'n cyd-fynd efo diwrnod rhyngwladol y merched. Wel, swn i'm yn deud bod yna rhyw neges fawr, ond mi o'n i, wrth gwrs dwi'n cael nylanwadu yn yng ngwaith fel bod fi yn ferch, lly. a wedyn o'n i eisiau gwneud rhywbeth yn arbennig i'r arddangosfa, achos fel arfer, tirlunio, peintio, bethau felly, ond mae pwytho yn rhywbeth sy'n dod i fewn i'n ngwaith i lot, nes i astudio brodwaith. A wedyn nes i wneud, o'n i eisiau gwneud rhywbeth arbennig i'r arddangosfa yna. A meddwl o'n i am dan yr yym ddelwedd 'na o'r yy dduwies domestig 'na a yym a'r pwysa' 'na sy' 'na ar merched dyddia' yma. A meddwl o'n i am neud ffedoga ond neud un fatha sy' ddim yn yma- sy' m- ddim yn yy ymarferol a o'n i'n licio'r ffyrdd cyn hynna fatha peth bach ei hun a wedyn wrth ail-adrodd o a roid o mewn cyd-destun gwahanol O'n i'n meddwl bod o'n gweithio reit neis a dwi eisiau dipyn bach o hiwmor yn 'y ngwaith hefyd dwi'n meddwl cos dwi'n meddwl mae bobl yn edrych ar y ffedog a wedyn yn sylweddoli mae allan o ffyrc chips mae o i gyd i wneud ond dwi'n gobeithio bod yr grefft ei hun yn dangos hefyd trwy'r gwaith 'lly. y techneg o'n i'n ddefnyddio i, i wneud y ffedoga yma. Um, mae gennau uh, fatha dau haen o ddefnydd, um, organdi cotwm ydi o, mae'n stwff tena iawn, a wedyn mae'r ffyrc rhwngthyn nhw, a wedyn dwi wedi gwnio rownd bob un. Bob un yn nhw?
Do. Yna waith anhygoel dwi'n mynd i mewn i hwn. Fedrwch chi'n gwneud um, camgymeriad neu mae datod o yn dangos i fyny, mae'n uh, haid i fod yn ofalus tra dwi'n neud o, lle. A ma dylanwad dy fam yn amlwg iawn yn fan hyn achos ma hi'n gneud cwiltie. Hynny di dy y i sgilie hi sy'n dod drwodd yn dy sgilie di fan hyn am wn i. Ia ma ma nheulu fi gyd yn gwnïo gweu neu crochet neu rwbath ma bawb di bod yn neud yym ers dalwm so neshi dyfu fyny efo traddodiad yna adra. A cyn i fi fynd i astudio brodwaith yn coleg, mae'r sgiliau yna gyda fi ers dalwm, lle.
dwi'n teimlo nad ydy crefftau Tecstilia traddodiadol cartra fel yr gweu, y gwnïo, yr clytwaith, y gwneud mat rags a pethau felly. Maen nhw, maen nhw wedi bodoli, ond efallai ddim wedi bod mor boblogaidd. Ond mae yna adgyfodiad, dwi'n credu, i'r rhai o'r crefftau traddodiadol, bod pobl ella'n gwerthfarogi uh, y creadigrwydd oedd yn bodoli i'r gwaith yma, oedd yn ddi hyfforddiant wrth gwrs, ond eto yn, yn ddawnus iawn, achos mae gen i Mae'r anghenedlaeth i efallai yy yn yn cofio mam a nain ac efallai cyn nain wrthi yn gwneud gwaith. Oedd o'n rhan o, o angen i ryw adda. Um, efallai bod yna rang o angen rwan i ailgylchu ac i fod dipyn bach mwy o ofalus o'r geiniog. Ond mae o dal yn parhau ac yn cynnal yr elfen greadigol um, hefyd. Mae welwch chi dechnegau textiliau falle'n pontio i fath arall o waith yn cael ei ymgorffori i waith fwy cyfoes. A mi welwch chi artistiaid yn ymgorffori traddodiadau ac yn cymysgu cyfrwng i greu gwaith cyfoes creadigol heddiw.